Her gezek kompýuterde Word programmasyny açyp bir zatlar ýazjak bolanymyzda ýokarky çep çüňkde Şriftler bölümi biziň şriftler bilen göni manyda iň köp gabatlaşýan ýerimiz bolup biler. Belki-de köpimiz Word ulansak-da şrifti üýtgetmek mätäçligi çekenem däliris. Emma häzirki güne çenli basmaça ýazgy ýazmak üçin müňlerçe şrift döredildi. ýene-de müňlerçesi ýörite hünärmenler tarapyndan döredilmäge dowam etýär. Ol şriftleriň her biriniň özboluşly häsiýeti we ulanyş maksady hem bar. Ýeri onsoň biz Word-daky tekstimizi haýsy şrift bilen ýazmaly? Şrifler, bular basmaça ýazuw şekilinde berilýän alynma at. Bu günki gün biz şrifleri özümiz ulanmasak-da, olara günde ençeme gezek gabat gelýäris. Kompýuterlerimizde, telefonlarymyzda, kitaplarda, gazetlerde, şäher reklamalarda islendik gabat gelýän ýazgymyz haýsydyr bir şrif bilen ýazylany bolýar. Şrifler. Ýazýan üçin hem, okaýan üçin hem örän möhüm. Islendik ýerde ýazgy ýazýan özüniň ýazgysynyň okalmasyny isleýär, okyjy bolsa-da ýazylan zady ýeňil we düşnükli okasy gelýär. Basmaça ýazgylaryň berýän maglumatlaryndanam başga olaryň wizual häsiýeti hem bar. Ýazgynyň şrifti dürli häsiýete eýe bolup bilýär. Emma şrifler barada ilki bilmeli zadymyz onuň esasy üç kategoriýalary. Şerif şerifleriň ýüzi bar şekil barada ilkinji aýdyp boljak zat olaryň gulaklary bar. Onuň her bir harpy gelşikli etmek we harpyň şekilindäki aýratynlygy öňe çykarmak funksiýasy bardyr. Munuň asyl sebäbi bolsa harplaryň kiçi we dykyz ýazylan ýagdaýynda tekstiň ýeňil okalmagynda kömek etmegi. Harplar kiçi we köp bolanda şerif şerifleriň gulaklary bize ýazgyň ýeňil we çalt okamagynda kömek etýär. Şol sebäpden olara iň köp gazetlerde, žurnallarda, kitaplarda gabat gelýäris. Ýagny, köp maglumat berilýän ýerlerde. Çünki şerif şriftleriň tekste ynamdarlyk häsiýetini hem berýär. Şans şerif şrifler barada aýdylanda, şans şerif şrifleriniň şekili şerif şriftleriňkiden tapawutlykda harplar gulaksyz bolýar. Sans serifleriň harplary goşmaça detalsyz görnüşde estetikasyny öňe çykarýar. Munuň üçin hem bolsa olar A tekstli ýerlerde uly razmerlerde ulanylýar. Olary sözbaşylarda, köçe ugrukdyryjylar ýazgylarynda, nawigasiýalarda we iň köp hem dijital dünýäde gabat gelip bolýar. Dijital dünýäniň batlanyp ugran döwründe ekran piksellerine serif şriftleriň kiçi detallaryny bermek kyn bolandygy üçin sans serifleriniň ulanylyşy ýaýbaňlaşdyrylýar. Ondan soňra bolsa sans serif şriftler dijital dünýäniň häsiýetlendirmesine eýe bolup başlaýar. Skript şriftler barada aýdylanda, esasy aýratynlyklary olaryň ez ýazgysyna meňzemegi. Olar el ýazgysyna öýkünýärler we el ýazgynyň duýguçyl ýakynlygyny, elegantlygyny alamatlandyrmak isleýärler. Edil şonuň ýaly hem olara elegant ýazgylarda we toý çakylyklaryna köp gabat gelip bolýar. Bulardan başga-da şriftleriň kategoriýalary kän, emma esasy bilinmeli üç kategoriýa şulardan ybarat. Bularyň ählisiniň häsiýetleriniň üýtgeşikdigine garamazdan, birek-bireginiň ýerinde ulanylýan ýerleri bolup bilýär. San şriftleriň köp ýazgyly tekstde, dijital dünýäde bolsa serif şriftleriň ulanyşylaryna-da gabat gelip bolar, logolary, bildiriş reklamalary ýaly ýerlerde bolsa-da, haýsy şriftiň ulanylmagyny awtoryň ýa-da dizaýneriň özüne galan zat. Sebäbi her bir kategoriýa giren müňlerçe şrifta we ol şriftleriň hem özboluşly häsiýeti bar. Esasy zat tekstiň ýa-da dizaýnyňa gabat gelýän dogry häsiýetli şrifti saýlap bilmek. Çünki betnyşan şrift bolmaýar, ýangyçlanylan şrift bolýar.